Dyma'n broject diweddara i. Lliwio fi'n llon, fel ti 'llu gweld, o'r ffordd o amgylch ni. Bach o gelf, hapus. Swn i eisiau gwneud rhy ddwfn am y peth sa'n meddwl. Taswn i'n cael ffordd fi byswn i'n printo popeth fi'n gweld. Popeth, byswn i'n printo ti jyst yn t'mod dyn camera, y camera, unrhyw beth fyswn i'n t'mod cael wneud. Nes i peinto ffrind fi ar gyfer blog, llunie blog hi. Felly pan weles i'r bwrdd 'ma'n ishte yn segur yn tŷ rhieni fi, wedi bod 'na ers blynydde, wedes i 'o's rhywun wir yn defnyddio hwn? Na. Grêt. A wedyn gymryd e wthnos a nes i jyst mynd amdani. Fi'n credu bod e'n lot o hwyl. Ma'n edrych yn hwyl. Ma'n good laff chware achos t'mod ma' ma' cadw llygad ar y bêl yn yy tough going. Fi credu dylse y celf ddim fod yn diflas dylse fe ddim fod yn boring. O'n i'n ganol recordo albym yn haf 2010. A nes i cael yn nharo yn wael gyda tiwmor yr ymennydd. Ges i lawdriniaeth frys. Oedd e gyd yn itha dramatic achos oedd y prognosis ddim yn dda iawn, os fi'n onest, a yn lwcus i fi fe ddes i drwyddo fe a dath y peint o'r tua'r un cyfnod dechreuais i teimlo bach yn well, ish. A un o'r pethe gore digwyddodd i fi oedd dechre peinto. Rhan o'r salwch mae'n debyg yw bod rhywun yn dechre peinto ar ôl cael trauma i'r pen, ond damwain hapus yw e ar ddiwedd y dydd achos o'n i yn yn lle itha itha tywyll yym ar ôl colli'r cerddorieth a Gorfod rhoi hynna i gyd lan oherwydd y salwch yn Llŷcynda. Pan fi'n peinto unrhyw beth, sai'n meddwl gormod am y peth cyn 'ny, fi fi jyst yn gweld pethe. Ers i fi ga'l yn lawdrinieth ma' lliwie a patryme yn... fi jyst yn gweld nhw'n hollol wahanol, ma' nhw'n ma' nhw'n neidio mas mwy, ma' lliwie'n fwy llachar. O'dd y rhai cynta nes i yn hollol afiach, o'dd y y patryme yn grôs. Yr yr canfas 'ma nes i yym i'r i'r un cynta eriôd odd cwpwl o bobol 'di gweld e a wedi gweud bod e'n neud i nw twmlo'n sic a o'n i fel wel dyna be' sy'n do' mas ohono i ar hyn o bryd. Es i mewn i brynu bach darne a des i mas gyda'r corach 'na a o'n i'n gwbod yn syth fi myn' i peinto'r corach 'na'n binc a fi myn' i hwpo fe ar Cwpl o bocsys fi'n mynd i hefyd peinto gyda'r streips. Sai'n gwbod, ma' mascot i fi yw e, fi'n credu ar hyn o bryd. Mascot. Corach yy sim enw iddo fe. Er ma' nw'n gweud yn yr arch farchnad mae Alan yw enw official yr yr yr eitem pan wyt ti'n rhoid e mewn i'r til ond yym ie na o'n i jyst yn meddwl bod e bach o bach o hwyl. Ma' fe'n neud fi werthin ddo pan ma' pobl yn galw fe'n sculpture. The sculpture, the artist sculpture. Un o uchafbwyntiau Psychedelic erbyn hyn yw yr arddangosfa yn y Galeri Stryd y Frenin. Oedd hynna'n dda, achos dyna'r un cynta a fe nath shwg i mwy o bobl droi mas a weld e, oedd oedd e'n Hollol unreal, oedd yn hollol ffantastig. O'n i'n twmlo ar ben y byd. Bo' pobl wedi ddangos shwd gymint o diddordeb. Pan o'n i'n neud cerddoriaeth, o'n i'n obsessed gyda cerddoriaeth. Dyna pham o'n i'n neud cerddoriaeth. A nawr pan fi fi'n peinto fi'n dyna fi'n obsessed gyda peinto. So fi m- fi ffili rheoli hyn actually. Ma'n ma'n rhywbeth itha annisgwyl i fi achos fi'n breuddwydo am peinto. Fi moyn mwy o ddwylo. I gallu peinto mwy a mwy a mwy, mae wastad 'da fi dou neu tri canfas ar y go. Fi ddim yn meddwl gormod am y peth, achos fi'n mwynhau gweld be sy'n dod mas wrth bo' fi'n peinto, ond ma'r ffaith fod pobl arall yn lico fe jyst yn bonws ar ben y cwbl.